Ону баара, ахсарбаттар дуу? Аламаҕай ыччаттар ытык ийэ тыллара. Ону баара аахтарбатахтар, аҕалар, ийэлэр төрөөбүт тылларынан номохтору, олоҥхолору ураҥхай оҕолор боромсугутан угуйан, кинилэр ылбаҕай ыччаттаргар төрөөбүт тылларын сүмэтин сүөгэйин тиэрпэтэхтэр, имигэс тыллар ирбиһин игэрбэтэхтэр. диэн толкуйдатан бу айымньыны киһиэхэ дьааһын иһитиннэрэрбин уонна оттон киһиэхэ миэхалгыы тылбыытыйбытыгар ыҥырабын дьэ тугу таһылгыы кэпсэтиибитин хабыллыы барыаххайын ол курдук буоллаҕына ким эммин билигин мин тылы билэн иһэбин дуу эбэтэр ким эрэ бэйэтин санаатын харса суох микрофону ылан этэн иһэбин дуу

Курсанан тиргии, сахалыы үөрэтии, симэтиэ оһоҕа, аҕа тылын үөрэтии, тохтуо оһоҕа, аны биһиги кэрэтэбит. Ол гынан баран, биллэн турар, биһиги өйдөөхтүк-өйдөөхтүк олохпут ааҕынан, конституциянан, бэйэбит туохпутунан, өйбүтүнэн-санаабытынан, быһыыбытынан турунаммыт

Ону оччотооҕу нуучча классическай оҕо литературатын бэрэстэбиитэллээҕини отой анаан билэн үчүгэйдик үөрэтиэххэ наада. Оҕо болҕомтотун тардар туоҕу ирдэ. Хайдаҕа идэтин бииргэ илин өттүттэн киирэххэ наада. биһи оҕо аҕа туттуона кэпсэттибит. Уопсай аҕабыт идеалга көрдөх, ол баран ол наһаа тиэрдиэмэ, биһи оҕо аҕа туттуона кэпсэттэ. Ити биир. Иккиһэ буоллаҕына, ол туһунан ити бэйэм өйбүрдэбэр, кыра өйбүрдэбэр ийэтэ хатыыбын айды иһинэн диэбиттэргэ туох монотор түмэн иһинэн бу сахалыы оҕоҕо тахсар кинигэ

Маахата биэтиһинэр алтарылаатаҕа өҥнөөх буоларабын эптиэ вот киһи хараҕын аалбат онон ити барыта туох буолар оҕо үчүгэйдик ааҕарга тардыһарга эмиэ бэйэтэ сыһыаннаах буолар онон итини бүтүнүгүн сунуга диэн комплекснайдык кэлимни үөрэтэххэ наада кэлимни үөрэтэххэ эмиэ киириэххэ наада

Аарыстаахтар көрбүбүнэн уонна ону ыһыкталлар, ону күрэхтэһии тэрийэллэр. Чэркэрээккэ хорсун быһыылаах иһин таһымалар. Онтон алтыс кылааска ыланы ким баар эбитэ буолла? Медицин бабай медиадэрэтин ити. Чээрин иһин. Ол курдук, биһиги били саамай кэпсээннэр сүмэлэрин сүүмэрдээммит Бу оҕону хайаан да болҕомтотун тардар кэпсээннэринэн оҥоробут сөп диэн. Ити уопуты биһи учууталларбытыттан холобура ким эбит киллэрин буоллаҕына ылыҥ киллэрин кэпсиэ бүтүннээн оттон тирэһинэйдик баран бүтэһик бугай. Бастаан аахтылар диэн, оттон буллар махасен нэдиэлэ буолан баран түрүк таһаарда буолар. Ол билэн тиграфон хорсун быһыылара хас эрэ кэпсээн буолбаа диэн. Уон икки туох. Ону дьэ ол күрэхтэһиигэ хайдах аахпыттарын билээт билинэ боппуруос тоҕо, ол боппуруостарынан күрэхтэһэннэр бүтэһигэр дьыллаһаамай үчүгэйдик аахпыт оҕо кыайан тахсар диэниттэн. Оннук эрэ кэлэр кыахтаахпыт биһи билигин эттиэ биһиги таптаһыытыгар оҕо билигин бэйэтин баҕатынан булан буолан кэбиспэт